Aleýkum salam, aleýkum salam, hoş geldiňiz. Efire täze goşulanlar, häzir 10 minutdan Güljemalyň ejesi geler efire, şolam gürle gürle gürle gelýär, gürle aýtmaly zatlary bar. Şoň üçin gaýrat ediň, aktiw görkeziň, diňe laýk basalyň, köpräk adam girip, görer ýaly efiri. Näçe kän adam görse şonça-da gowy. Bul bolan waka, üsti, üstüni açmaly bolup geçen zatlary. Inşallah adalat ýerini tapar.

Her kimem diýýär-de, näme edýäň, näme işiň bar, zat diýýär. Aý, men her adama düşündirip bilmeýän-de, bilýäňmi? Ýagny bir e, aktiwist diýlen adam men meselem e, peýdaly boljak bolýan-da, bilýäňmi? Meselem, meň bir gürleýän zadymdan bir peýda bolup, belki adam e, aklyna geler, ýagny akyla girer. Belki ynsaba geler zat edip. Şonuň üçin şu diýen zatlarymyz diňe öz bähbidimiz üçin däl-de, öz bähbidimiz üçin däl-de, jemgyýetimiziň, ýaşaýan ýurdumyzyň jemgyýeti üçin peýdaly boljak bolup şu zatlary aýdýarys, sizlere çagyryşlar edýäris. Sag bol Murat. Конечно, aýtmaly, hökman aýtmaly. Hiç kimi goşjak ýaly efire, diňe şu Gülälek ýenejeň goşjak häzir, şoň bilen gürleşjek. Şolam isleýän şu sizem eşdiň, belki ýüregiňize çiňk edip urar, belki şul efiri görýän organ işgärleri, Türkmenistan hökümeti belki şoň aýdan sözleri täsirli bolar şolaryň ýüregine. Şonuň üçin şul efir edýäs. Gaýrat ediň. Diňe laýk basalyň. O 53 adam bar. Köpräk adam görer ýaly efiri. Gaty gynanarjy ýagdaý bar. Menä şol aýalyň çeken zady her bir adama Her bir adam bara şo bir ýüki götürip bilmeýär düşünýäňmi? Bu bir adam üçin iň agyr ýükde ogul çagany ýitirmek, ýani öz düşünýäňmi 9 aý garynda daşap şonça ezýet görüp zat edip ondan soňra bir käbir haramzadalar sebäpden çagasyny pida bermek ýani bir gaty gaty agyr egýär. Aleýkum salam hoş geliňiz. gaty agyr degýär. Şonuň üçin biz watandaşlyk borjumyzy ýerine ýetireliň. Oba özüm bir ýat ýurtda ejesi türkde e, daşy gyzyny jaýlamana gidip bilmedi. Sebäbi pulsuzlykdan e, geçim geçim kaýnagy diýilerde türk dilinde. E, geçim geçimsizlikden çagalary bar. 4 sany çagasy bar ýene galan. Şo çagalary aýa galdyrmak üçin ýurt daşyna işläp ýör. Günde şo şol aýal Gülälek gelinje günde öz gyzyny ýadyna salýar. Şoň nirä seredende gyzy ýadyna düşýär. Allah Taala hiç bir enäni, atany öz çagasy bilen synag etmesin. Gaty agyr synagdyr. Şolar ýaly. Ýaşajyk gyz serediň. 20 ýaşynda ýogalan. Subhanallah. Häzir ejesine ugradyň efiri. Häzir ejesi geler. Ugratdym efiri. Düýn mara e, görünýäni 300 näçe adam bardy düýn. Wa aleykum salam. Düýn 300 näçe adam bardy seredip oturan efiri. Entäk bu diňe görünen tarapy, görünmeýänler hem bardy ýysk tarapda balkonda oturýanlar. E, olar Türkmenistanyň girip gorkýarlar. Görýäňiz dämi, ileşler? şeýle bir gorkuly hala ýa adamlar şeýle bir gorkuda ýaşap ýör daže primoý efire hakykaty gürleýän efire girmäne gorkýalar bärde biz gürleýän zatlarymyz diňe hakykat bolup geçen zat indi şu zatlar biz gürleýän gürleýänimiz üçin olar biziň efirimize girmäne gorkýalar türkmenistanda nä şulam türkmenistanyň adalatsyzlykdy adalatsyz sistemasynyň ýüzüni görkezýär zalym hökümediň

Waleýkim salam hoş geldiňiz. Laýk laýk basalyň doganjyklaryň. Diňe laýk häzir Gülälek gelneje girende ştoby köpüräk adam bolar ýalak. Jumamyrat Baýgyzy Güljemal. Heniz 20 ýaşynda arzuwyna ýetmän e, bu dünýäden göçüp giden sebäpkär bolan adamlar azatlykda gezip ýör. e, Türkmenistanyň adalat sistemasynyň çüýrükdigini e, ýene bir sapar gördük. Ejize ganym e, güýç ýeteniňki baý birine bir zat bolanda e, hemme kim ylgaýar, adalaty gözleýär, ýöne garyba bir zat bolanda her kim e, bahana gözleýär, ýagny işit opravdaniýe diýýär-de. Ä adalatsyz ýurtda hiç haçan e, hiç gelek ös, ösüş bolmaýar, ne bereket bolmaýar, hiç adam bolmaýar şu e, ýurtlarda. Çünki e, adalatsyzlyk gidip otyr. E, düýn görensiňiz efire giren bir molla sumaklar bar. Ýurdumyz Hudaýa şükür parahat diýýär. Men hem aýtdym, e, Jan agam diýdim. E, eger-de bir ýurtda diýdim, bigünä adamlar ölen bolsa, Bir bir bigünä adamlar ölýän bolsa, e şol adamlaryň ölümini dernemeýän bolsalar, o nähili parahat bolýar diýdim. Ol parahatçylyk bolýarmy diýdim. Enä geldi gülälik ýeneje. Laýk basalyň doňajyklarym. Salam aleýkum Gülälä gelneje hoş geldiňiz.
Aleýkum salam Talypjygym oňatmy gowmy ýagdaýlaryňyz? Hawa şükür şükür sag boluň Gülälä gelneje efire gelen üçin sag boluň. Siziň derdiňizi täzeden ýadyňa salmagyňyz üçin bagyşlaýan şu wagt men size Şul efire çagyrmagyň sebäbi käbir adamlar meselem henizem bilenok bolýan wakalar barada şolary aýtmak hemem şul efiri inşallah häzir ýazyp YouTube kanalynda paýlaşjak köpräk adam görer ýalak. Biz biziň maksadymyz Gülälek gelnejäniň ýaragyny täzeden ýarasyny ýatlatmak däl-de, adalatyň ýerini tapmak üçin göreşýäs. Gülälek gelnejäniň gyzy bir ýyl mundan ozal Türkmenistanda Aşgabat şäherinde Olimpiýa sport şäherçesiniň gurlan zatlary bardyr. Gostinitsalar bar, oteller. Şo taýda ýaş ýaş toýa gitjek diýip bir jorasy bilen gitdi we şo gün şo taýda 3-nji etajda, 3-nji etajynda näme Gülälek gelnejä? 3-nji etajy.
Oba üçünji etaždan ýykylypdyr, ýa özüni oklapdyr, ýa şony ölümine sebäp bolan adamlar bar we şu wagt Gülälek ýenejäniň öz agzyndan eşideris bolup geçen wakany. Haýyş edýän köpräk laýk basyň we-de efiri paýlaşyň.
Talyp jigim, Men şu internet üsti bilen birnäçe sülç işgärlerine, ministrliklere ýüzlenesim gelýär. Esasanam Köpetdag etrap ikinji derejeli sülçi Myratgeldi dogana ýüzlenesim gelýär. Şol haramzada parahor ähli jenaýatkärlerden alybilen dollaryny aldy, aldy, Äý, özem meň ýoldaşymdan ençe wagtlap gaçyk gezdi, ýok diýdirip, ýalan-ýalan maglumatlar berip bize. Äý, belki diňlese, ynsaby gelsin, ministrliklere ýüzlenýän, özlerem men ýaly ejedir, kakadyr, Ýa hiç kime balam diýip şu ene ata bagyr awysyny çekdirmesin ýananam men bolaýyn çekenem men bolaýyn ýöne men mejbur mejbur indi internede çykýan menden hiç kim aýyp görmesin geň görmesin
Bärde hiç aýyp aýyp ýok Gülälek gelinje siz hakyňyz hukugyňyzy gözleýärsiňiz Gülälek gelinje hiç talap etýän men hakym talap etýän gyzymyň namysy gany ýerde galmasyn ölünçäm gidişerin talyp dogan ölünçäm Men çagam şagallara şam etmek üçin dogurmadym. Çaga diýlen zatlar nägünlükler bilen ýetişdirilýär. Maňa bagtyna guwanmak miýesser etmedi. Ýigrimi ýaşdan ýaş bolarmy? Meň her günüm nähilek geçýär. Bu ajyny diňe çeken biler, Talyp dogan.
Düşünýän oba. Şol bir waka bardy birazjyk aýdyp berseňiz nähili boldy şol
Gyzjagazym Aşgabat şäherinde işläp ýördi. Bir ýyl gowrak Aşgabatda kakasy bilen bileje işläp ýördüler. Gelenlerine bile gelýärdiler, gidenlerine bile gitýärdiler. Her aýda iki aýdan bir öýe gelýärdiler. Şol wakany öňem bir aýdyp geçipdim, ýene bir gezek aýtýan. Gyzjagazym şu täze açylan sport meýdançada täze açylan elitni jaýlar ýaşamana berdiler. Şo taýda doglan gün bar diýip bir jorasy ýalan sözläp alyp gitýä aslynda doglan gün barmy, bar-da bolup biler men bilemok maňa hiç kim Anyk maglumat berenok talyp dogan meň janymyň ýanýan ýeri men her gün pikir pikir pikir gije ýatamda diňe pikir bilen ýatýan näme sebäp bolduka näme bolduka diýip gyzymy öldürdiler gyzym ölenok öldümikä özüm zyňdymyka diýip pikir etýädim ýöne men oňa onýaly terbiýe bermedim Her haçan men çagalama aýtýanym ölümden başga zada çäre tap bolar ýöne ölüm diýmek ol iň soňky namartlyk bigaýratlyk bolýa özüňe kast etmeklik. Çagalaň gowy bol aňynda bardyr meň çagalam ony etjek gyzjagaz däl meň gyzym gyzymy öldürdiler talyp dogan. Gyzym garşylyk görkezendir, gyzym şo taýyp baranda närazy bolandyr. Hä, bul erteki gün dili gepläp bizi nirelerden çykarar diýip gel muny şun ýaly etdik, şun ýaly etdiler meň gyzymy, öldürdiler. Öldüribem aýnadan zyňdylar, özüni zyňdy etdiler, elimizden sypdy etdiler. Ýene bir gezek Ýüzlenýän Köpetdag etrabynyň ikinji derejeli sülçüsi Myrat Geldi, haramzada, parahor, itden beter ýigrenýän seni bidüzgünçiliklere ýol berýäniň üçin.
Gülali Kenije bagyşlarsyňyz. Sizden bir zat sorajakdym. Şu gyzyňyzyň suraty bar, şol ýüzünde zadynda sinýak bar, bar eken. Urlan gyzym, urlan. Hormatly ýerleşler, şu taýda aýdyp geçesim gelýär. Şol Güljemal jigimiziň, Pahyr Güljemal jigimiziň bar, ýüzünde sinýak bar eken, gözüň aşagyna zatda. urlandygy görkezýär, ýöne Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi we Türkmenistanyň Adalat ministrligi kazyýeti hiç gelek jenaýat işi açman, sud bolmady, entäm üstünden bir ýyl geçdi, Güljemal gyzymyzyň gany ýerde galdy, Gülälek gelneje bir aýdan gowrak efirlere çykyp gürleýär, şonda-da hiç gelek üýtgeşme bolanok, şu taýda biziň görşümiz ýaly Türkmenistanyň adalat sistemasynyň çüýrükdigi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi diňe para alyp, jenaýatyň işin üstün ýapýarlar. Bulam ine bolup geçen waka ýurdumyzyň ýurdumyzyň içindäki sistema güýji kime güýji kime ýetenkä bärde näme pikirlenýäs. Eger-de şul işi ýapýan bolsalar diýmek Munuň arkasynda bir gizlin güýçler bar we ol güýçler jenaýatyň ýüze çykmagyny isleýänoklar. Gizlin güýç ýok, pul etdirýär bu zatlary, pul, pul, aňarsynda pul ýatyr. Hawa, şu gün Gülälek gelnejäniň başyna gelen zat ertir siziňem başyňyza gelip biler, watandaşlar, şonuň üçin göreşmeli, biziň başga, başga maksadymyz ýok. Men özüm dogry etýän, Talyp dogan, sebäbi men bir ýyllap kanun boýunça ýazyp geçdim-ä arzamy, bir ýyllap ýazdym men, her ýerik ýazdym men. Nädeýin, iň soňunda men internet üsti bilen ýüzlenmäne mejbur boldum men. Meň näme internete çykasym gelýärmi, gyzym paýlaşasym gelýärmi? Siz dogry düşüniň maňa. Meň janym ýanýar, adalat ýok Türkmenistanda. Her kim erkin sözüni sözläp bilenok. Azatlygyny gö azatlygymyz ýok biziň.
Hormatly ileçler! Gülälek ýeneje biçäre bir eje. Dünýäde iň agyr ýitgi öz çagasynyň ýitgisidir. Bir çaga öz ejesini, kakasyny alyp jaýlap biler. Ýöne bir ene-ata öz çagasyny jaýlamak gaty kyn agyr degýändir. Ýok. Şonuň üçin Ejeň Size- kakaň bitirsenem adala neme talyp dogan ýuwaş ýuwaş wagtyň geçmegi bilen boýnuňa almaly. Emma bu çaga diýlen zat gaty süýji zat. Dünýäde iň süýji zat çaga, iň ajy zadam çagaň ölümi ekeni. Men şuňa göz ýetirdim. Sebäbi men her gün, her gün, her gün meň hiç derdim könelonok, könelonok. Boý ýeten gyzym, ilki gözümiň göreni. Men nädip çydaýan siz muny bilseýdiňiz. Ýöne men işlemäne mejbur daşary ýurtda, sebäbi meň başgada dört çagam bar, bulaň gelejegi bar.
Gülälek gelneje şoň jorasy näme üçin dürle Jorasynyň agzyny pyçagam açyp bilenok. Jorasyny şeýle gorkuzdylar. Jorasyny hem pul bilen satyn aldylar. Jora bolup jora da del. O odaş gyzymdy. Ejesiniň barbany ýeri ýok. Kwartiramyzy alaýyn diýip. Ine adamlara ýagşylyk etseň talyp dogan.
Hormatly ileşler. Eee bärde bara menä söz tapamok diýmäne ýary ýaman erbet adalatsyzlyk gidip otyr. Türkmenistanyň prezidenti eee Türkmenistanyň diýe arkadagy diýe milli lideri Gurbanguly Berdimuhamedow özüne milli lider diýip ýören adam. Şu şu bol ýokary işleri seredenok, ýokary işgärleri seredenok. Näme üçin seredenok? Bir ýyl bolup gelýär diýär. Hemme ýerik arzymy aýtdym diýär Gülälek gelneje ýöne bir ýyldan gowrak, ýani hiç hili hereket ýok. Türkmen halky meni diňläň, türkmenler gaty geçirimli, owarram çyllyr. Sähel-mähel zady owarram etýär talyp dogan. Ýöne bul geçirer ýalak zat däl bu. Alladan gelen zat däl bu. Alladan men aslynda Alla ynanýan. Allaň gudratyna da ynanýan. Ýöne şuny men kabul edemok. Sebäbi Alladan gelen däl bu. Alladan gelen ýaraman ýatar, keselläp ýatar, şoň öljegini boýun alarsyň. Alla şükür edersiň. Awariýa bolsa tötänleýin boldy, Alla şükür edersiň. Ýenede Alla şükür etýän beterinden saklasyn ýöne bul bilkastlaýyn öldürilen çaga wagşylyk bilen öldürilen çaga sen häzir haýwan urup bilýäňmi birki gezek taýakdan soň şoňa ýüregiň abanokmy seň göýberýäň şony ýene sen.
Hormatly watandaşlar, ine bizler bu ýola çykanymyz üçin bizi käbirleri aýyplaýar, zat etýär. Ýöne bizler öz watandaşlarymyzyň, öz illeşjimiziň derdine çäre boljak bolýas. Şu şu zatlar hiç hili telewizorda zatda aýdylanok. Telewizorda diňe Gurbangulynyň maşgalasy bilen entäp ýören wagty kellesine panamany geýip, kloun ýalak gezip ýören wideolary paýlaşýarlar, zat etýärler. Ine bolup geçen waka şul Türkmenistanyň içinde. Ee, Ýöne görýäňizmi, hemme zadyň üstüni art ýapýarlar. Çagalara, çagalarymyza iyi çıkmalyň. Haram zada haçana çenli men çagalarymı sanlykda saklayın. Olaň özüniň erkinligi ýokmy? Men iyi Gülälek gelneje üns bermäň. Gülälek gelneje ýazanlary üns bermäň. Bular bara bilgeşin ýalan adamlar. Ýusupowa Türkmenistanyň kanuny esasynda bir adam kimem bolup biler, nämesizde bolup biler, ýöne hiç bir adamyň hiç bir adama garşy fiziki güýç ýa-da ony öldürmäge hak we hukugy Haky ýok, haky ýok.
Şony ýatdan çykarmaň. Siziň ol bilimsizligiňizden bärik gelip, bilimsizligiňizden gelip zatlar ýazmaň, düşünýäňizmi? Eger-de bilmeýän bolsaň, gelip bärde takal okama. Awyňy sep Müştaýda. Sen düşünmeýäň bu zatlara. Seniň ýüregiňde wyždan bolsa sen şular ýaly zatlary ýazmazdyň. Allah Tagala seň ýüregiňe wyždan salsyn. Ynsap bersin. Seniň ynsapsyzdygyny görünip dur Ştaýda. Gülälek gelneje öz gyzyny ýitirdi. We şu wagta çenli şonuň gyzynyň jenaýatkärleri azatlykda gezip ýör we hiç hili şoňa çäre görülip görenok. Näme Türkmenistanyň Milli hopuzlyk ministrligi biziň efirlerimizi görenok diýip pikir edýäňizmi? Görýäler. Habaram berýärler ýokaryk, ýöne hiç hili çäre görenoklar. Diýmek, islänoklar. Znaçit bar-a, bu bolup geçen waka olaryň öz elleri bar şoň içinde, ýa-da olaryň bir işgärleri zatdyr, ýapýar, şoň üçin ýapýarlar. Näme, siziň siziň çagaňyza ertir başyna bir zat gelse, sizem şeýdip oturjakmy öýde sesini çykarman? Hä, maňa bir sorag berip bilersiňizmi? Hiç gelek oturyp bilmersiňiz. Başyňyza bir zat gelse, Çagaňyzyň barmagyna bir iňňe degse, iňňe sapagy, bir hepde un aş iýmeýäňiz öýüňizde, ýöne başga biriniň başyna bir zat gelende, sesiňizi çykaraňyzok, Aý bor-da diýýäňiz. Hany, nirde siziň ynsabyňyz? Şumy? Biz, biz birek-birege goldaw bolmadygymyz üçin biziň başymyza şu zatlar gelip ýör. Mundanam beter günler garaşýar bize. Çünki biz bolup geçýän wakalara, ýagny sezewar bolamzok. Düşünýäňizmi? Hemme zada yzyna düşmeli. gollamaly watandaşlar. Men şu taýda aýtjak bolýan zadym, düýnem prýomy efirde aýtdym, eger-de bir aýyň içinde Türkmenistan hökümeti çäre görmese, jenaýat işi gozgamasa we jenaýatkärleri tutmasa, men bu wakany bütin dünýä eşitdirjek. Şu wagtky efirimem Ýutuba paýlaşjak. Men alty dilde gürleýän, bar bilýän dillerimde-de gürläp aýdyp bererin. Türkmenistanyň hökümediniň reýtingini düşüreris. Eger-de Türkmenistanyň içinde Türkmenistan hökümeti, Türkmenistanyň Adalat ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi eger-de içinde ýurduň içinde adalatsyzlyk adalatlygy berjaý edip bilmeýän bolsa, onda bizler öz watandaşlar bolup adalaty ýurt daşynda öz güýjümiz bilen gözläp taparys. Ýatsam, tursam, Allajan maňa ýol görkez, Allajan maňa ýol görkez, Allajan diňe saňa şükürler bolsun diýen. Şu şu şu waka, şu ýagdaý siziň başyňyza düşse-de menden gowy bolmazdyňyz, doganlar.
Gülälek ýenejäniň bu dünýedäki iň agyr ýitgisi çaga ýitirmek. Ol hiç haçan ýitgi ýüreginde bir ýüreginiň bir böleginde bir galýar içinde. Hiç haçan ýatdan çykylyp bilmejek bir zat. Bu dünýäden gidinçä ol ýüreginde saklar. Ýagny hemme ýerik seredende çagasyny ýatlar. Illeriň gyzyny illeriň gyzyna seredende, çagalara seredende öz gyzyny ýatlar. Bu şeýle bir ýitgidir. Men şu ýitgini näme üçin bilýän, sebäbi meniňem öz aýal doganym men kiçikikäm ýogaldy, kakamam şu ýitgini ýaşam. Men öz aýalym talypçy, men öň gaty mert aýaldym, indi men gözümiň ýaşyny tutup bilemok. Meň toýlara seredesim gelenok, düşünýäňmi, toýlara seredesim gelenok. Men indi Eger-de- ýaşymam saklap bilemok. Gyzym ýaly gyzlary görsem birine meňzeş Güljemal jany keşbini birine görsem ylgap baryp şony gujaklasym gelýär.
Hormatly ildeşler, ine bizdi görüşip ýören diktatura sistemamyz e, Türkmenistanyň raýatlarynyň hak we hukugyny gorap bilmändigi üçin biz şu sistema bilen göreşýäs we şundan soňam göreşeris. Şonuň üçin e, Size aýtjak bolýan zadym, bul adamlar, käbir adamlar Hudaý taraplyn goýlan adamlar diýýär. Hudaý taraplyn goýlan adamlar adalatlygy berjaý etýär. Ýagny öňki halyflara serediňiz, Ebu Bekir, ondan soňra Ömer radiyallahu anhu bul adamlar adalaty bilen höküm eden adamlar, ýöne Türkmenistanda hiç hili adalat ýok. we menem Allanyň öňünde and içýän we söz berýän size-de soňuna çenli şul ruhum bedenimi taşlaýança men şu sistema garşy göreşjek we sizlere de goldaw bolmagy çagyrýaryn. İnşallah bu zatlar yerde galmaz. Kim näme edenim bolsa, eger de şul şularyň adalaty şaşýan bolsa Allanyň adalaty şaşmaz. Biz Allanyň adalatyna sygynýarys. Bul adamlar öz nebsinden etýärler we pikir edýärler bur dünýewi bul pullar bilen zatlar bilen hemme zady ýap bilerin diýip pikir edýärler. Ýöne hiç hili ýap bolmaýar. Diňe wagt gerek. Eger-de Türkmenistan sistema zat etmese biz öz elimizden gele ederis. Ali radiallahu anhunyň aýdyşy ýalak eger bir zulmy Eliňiz bilen aýryp bilmeýän bolsaňyz, şony sesiňiz bilen, eliňiz, agzyňyz bilen duýruň diýä, diliňiz bilen aýdyň diýä hem gerek. Bizem aýdarys şony. Sebäbi Türkmenistan hökümeti hemme zady gowy edip görkezýä dünýede. Özüňiz gowy bilýäňiz, allaýa hemme ýerini. Bizde hemme zat gowy, bizde hemme zat asuda, ýöne ýurdumyzyň içindäki adamlara eýe çykyp bilenoklar. Ony soňra gelip Başym dik bolsa gyzym. Arkaňda dag ýaly kakaň bardy gyzym. Ýöne dadyňa ýetişmedi balam. Ejeň bardyr gyzym, işşallasa. Ganyň ýerde goýman balam, şuny saňa söz berýän gyzym. Başym dik bolsa gyzym Türkmenistan çäresini görmesede gyzym ýurda dünýä ýalbararyn ýöne seň aryňy alaryn gyzym.
Gülälek gelneje senden bir sizden bir zat sorajakdym. Şol e, e, Güljemalyň boýunda bir çypoçka bir zat bardymy şol e, e, şol o zat eden wagty? Ha, 30 gramlyk kardinal çypoçkam goýup gaýtdym gyzjagazyma gelýänçäm sen dakyn gyzym diýip gula halkaçygy bardy gula halkasy ýok Kümüş ýüzi jyw ýok. Gap-jyjagy ýerem ýyrtyk. Şol indi köne puldan ýedi ýarym million aýlyjagy bardy. Rasçotnymy alyp, işe, işden öýe geljek ejenine ymykly diýip, şo gidiş, şo gelşi boldy.
Ine hormatly ildeşler, özüňiz eşitdiňiz. Şu zatlar hiç gelip üstüne açylanok. Eger-de şu zatlar alnan bolsa diýmek bu gyz özüne kast etmedi. Znaçit bar-a. Talyp özüne kast edenok. Özüne kast edenok. Men muny ýüz göterim bilýän. Ynanamok. Ýalan sözleýärler. Ynanamok. Sebäbi men eje, meň ýüregim duýýar. Meň ýüregim duýýar.
Hawa, öz ejesi beren çagasyna beren terbiýesinden hiç hili şübhe ýok, bilýär, etmeýän zady bilip otyr, etmeýän şu zady diýip aýdyp otyr, şonuň üçin bärde-de diňe şol galýar-da, şto znaçit şu gyzy öldürdiler, şoňa ölümine sebäpkär adamlar we gynansagam, ine adalatlyk, adalatsyzlyk Gaty erbet zat. Bir ýurtda adalatsyzlyk bolsa, o ýurt hiç haçan ösmeýär, illeşler. We ýok şu parahatçylyk diýýäniňiz, ýurt parahat diýýäňiz. Ýok şu parahatçylyk Türkmenistanda. Bu ne bolan waka şol. Eliňizi ýüregiňize goýuň. Men gaty gynanýan ýöne birdenem bir gepinde de hak etdiň gyzym diýen. Ýitirenime gaty gynanýan hak etdiň gyzym diýen.
Galkynyş geljekmi ýokaryk. Özem Marydan, Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden özleri Aşgabatda işleýärdi. Däl, Guşlowa daýhan birleşiginde ýaşaýardyk. Oba ýeriň, oba gyzyň, oba gyzy meň gyzym.

Adalatyň ýerini tapmagy. Bul entäk birje waka, biziň bilmeýän wakamyz, bilmeýän gidençe wakalarymyz bar, adamlar gorkýar çykyp gürlemäne, ýöne Gülälek gelneje soňuna çenli gitjek diýdi, diýdi, men diýdi uje bu dünýede diýdi, iň uly ýitgimi berdim diýdi, öz gyzymy berdim diýdi, şonuň üçin meniň hiç zatdan çekinýän, gorkýan zadym ýok diýdi, tak tak, bir eje çagasyny ýitirse, ol eje uje hiç zatdan gorkmaýar, bütin dünýäni garşysyna alýar, olam bir hakykatdyr ýa.
Allajan jaýy jennet bolsun ruhy şat bolsun gyzymyň. Allah tagala sizede sabyr bersin kömek etsin. Ämin.
Essalamualeýkum eziz watandaşlar togsan adam madaýyn üç taýdalaý diýjek bolýanym şul haçana çen bu haksyzlyk dowam etmeli Şu gün Gülälekgenjeň gyzy ertir meňki birun seňki bir ýerde dur diýmeli borsa muňa halk bolup dur diýilmese zat ýok. Ýa başsyz goşun bolmaýar goşunsyz baş bolmaýar. Ha baş boljak bolýas goşun bolaňzok goşun boljak bolýas baş bolaňzok. Owepiň muňa şul şul diýip o Berdimuhammedowyň edip ýören zatlary ýetmedi maýsyz adamlar. Näçäňiz daşary ýurtda işläp ýörsüňiz-ow, näçäňiz ylgap ýörsüňiz, it ýalak. Iý wyždany ýokmy şuba biriňizde bir biriniň çagasy-ow öz çagaňyzy pikir edip görüň. Öz çagaňyz-a öz jigiňiz diýip ýa ýaş oglanlar ýaş gyzlar öz jigiňiz diýip pikir edip görüň. Ýakynyňyz diýip pikir edip görüň birinji derejeden. Wyždan diýip zat ýokmy-ow gelin men bir günde togsan togsan bir adam bar. Dawaý şeýdeliň gel adalat islýäs diýip hemmämiz bir günde tiktokda paýlaşalyň. Diktatura sistemi dur adalat isleýän şu gyja garşy diýip paýlaşalyň. Hä aşakdan ýazýaňyz doga edýäňiz dileg edýäňiz sag boluň Allah razy bolsun. Ýöne doganyňam gerek ýeri bar hereketiňem gerek ýeri bar. Daway hereket edeliň indi. Näçe ýyldyr doga edip ýörs hawa haçan düzelerkä haçan düzelerkä diýip. On bäş ýylyňyz geçmedimi aý on ýylyňyz geçmedimi daşary ýurtda işläp ýöreniňize. Näçe ýyl boldy. Hökman bir zat biriniň ölmegine garaşmalymy? Hökman bir wakaň bolmagyna garaşmalymy? Hökman öz özüňe bir zat bolandan soň ylgamalymy? Empati diýip bir zat bar, görüň şony, özüňizde bolan ýaly ody özüňize basyp görüň ýany, şu gelnejaň oduny özüňize basyň. Özüňiziňki bolsa nähili bolardy? Intek ýaşaňyzok, pikir edeňizde nähili ajy çekýäňiz? O Berdimuhamedow bilen edenini etdi-ow, biri drift edip ýör, eýlekisi Gazagystanda gezip ýör. Biri agtygy bilen gezip ýör. Prezidentiň ogly Angliýada ýaşap ýör, ýegenler Dubaýda ýaşap ýör, edilýän zatlar ýetmedimay? Hoo milletden halkdan güýçli zat ýok adamlar. Halk, halk güýçli, hökümet hiç zat, hökümet hiç kim. Ana talyp ýyllardyr gürläp ýör, biz gürläp ýörs. Hä gelip bizi işdä edenoklar-a? Hä biziň maşgalalarymyz ýokmy Türkmenistanda? Ba. Adam hukuklary boýunça men on sekiz ýaşymy geçdim dämi, on sekiz ýaşymdan soň men istedimçe gürlärin. Öýüme gelmedilermi polisiýa? Geldi gürledim, kakama aýtdym direk. Ana on sekiz ýaşymdan geçdi men jogap beremok diý diýdim. Boldy diý diýdi adam elinden ok. Garaşjak ýenede indikaýa çenli. Eger ýene netije çykmasa ýakamy ýyrtyp her gün kamera çekip her gün wideo çekip ýutubda paýlaşaryn. Gülälek gelneje men size söz berýärin, Gülälek gelneje men size söz berýärin serediň. Eger-de bir aýyň içinde Türkmenistan hökümeti jenaýat işi gozgap, gerekli adamlary tussag etmese, men şu wakany, ýagny giden serwetim näçe pul gerek bolsa, hemmesini bererin, ýagny bütin dünýä eşitdirerin, ýagny habar serişdeleri hemme ýeri aýdaryn. Çekinýän ýerim ýokdur ýagny. Onam bilsinler.
Her gün wideo çekeris. Ýok, oňa çenli watandaşlar sizden haýyştym, paýlaşyň ow, sizem paýlaşyň, köpüň güýji, gerek, hemme kişiň güýji gerek, bä düç bolup gürläp duramyz, biz baş bolsak gel sizem goşun boluň, hemmäň gürläň, hemmäň dawaý şu gün ýüz bäş adam boldyk, hemmämiz şu gyjagyşyň suratyny paýlaşalyň, adalat isleýäs diýip. Bak adamlar, bu gyz üçin däl, adalat üçin, ýurdumyz üçin, watan üçin, halk üçin, bu gün bu Güljemal, ertir Maral, Birun, Azat, Soňky gün Döwran, Haýsy birini öldürsinler-ow? Biziň bilýän jenaýatymyz eýýäm bäşden geçdi. Bilmeýänimiz ýüzden kändir belki. Edenini edýärler, ministriň ogly öldürýär, ýeňen öldürýär, o öldürýär, puly bolan ýapýar, garyp halk ezilip gezmelimi? Bir ýerde dur diýibilemzok hemmämiz. Biriniň ölerine garaşmak gerek däldir-ä, ýetmedi mogolyň edýäni. Gel şu gün paýlaşalyň, hemmämiz göreliň. Dünýä jar edeliň. Näçämi şu wagt iň azda ýüz kişi, ýüz iki kişiň arasynda ortalama ýedi-sekiz ýurtdan adamlar hoşalyp dur şu wagt. Ýedi-sekiz ýurda gel jar edeliň. Türkmenistan hökümeti şeýle diýip, her kim bolýan ýurduna görä ýazgysyny ýazsyn. Orsýetdäkiler orsça, Ýewropadakylar öz ýurdunda, arap ýurdunda ýaşaýan arapda. Ýetmedimi? Ýetdi-ä, dogry dämi adamlar? Ýetdi dämi? Bir eje aglap dur bir ene aglap dur wyždanyňyz edenokmaý el berenokmaý şo zada nädip öldürildi bilip bolmam le batyr doglan nedip ýandaky jorasy alyp gidýä haramzada ýegenlerem aşgabatda olimpiýa şäherinde oýun ýan dilim baranok şo zada zorlanýa we urulybam üçünji etajdan zyňylýa we özüni ölli edilýä. Ýe, Olimpiýa zadam şamma degişli şo taýdaky binalar, ony hemme kişem bilýär zaten. Ýo, bolýar, ony edil bara ýegenleri etdi diýibem ýüz prosent uzat etmäli, sebäbi delilimiz ýok, bilemzok ony barada galkynyş. Ýo, bina ýegendenkä, Talypjan, bina ýegendenkä, ony bilýär. Diýjek bolýan zadym, eger-de olar etmänm bilerler, düşünýäňmi, hemme, sebäbi delilsiz gürlemäli, barybir ýalňyşlyk etmäli, töhmet atmaly. Eger Şondan diýende, ýegenler arkasyna durýar. Binasyny beren adam.
Şoň ekspertiň kagyzynam berenok-da, bize bermek bolanok diýip. Näme üçin bermediler şo kagyzam? Şu zady bar, agam. Ýegenler binasyny ýönemen adama bermeýär, öz garyndaşyna berer. Dogry dälmi? Gelip ministriň ogluna-da bermeýär, olary bile äsgermeýär olar-le. Şolaň tohumyndan biri ýa şon ýa bir zat boldy ýani. Bir ýere dur diýmeli-ow adamlar, garaşmaň indi ölümine, garaşmaň öz başyňyza bir bela gelýänçä. Näçe adam hassa ýatyr Türkmenistandan hökümet bir gram edenok. Aşgabatdan ullakan on iki etažly binasy bar sigorta bina diýip hökümetiň. Gurbangulyň ýardam ederiňew, haýyr sogaba deriňewi bar. Halka peýdasy barmy? Ýok, Rossiýadan getirip studentleri tatile getirip ýatyr Awazada.

Allah rahmet eylesin. E men din men bilýän ýoldy bilälik ýöne tam hikaýany bilemok. Aýdyň menem size goldaw bereýin. Menem sesiňizi eşitdireýin elimden gelençenli.
Gyzjagazymyň ýok bolanyna bir ýyl bolup geçdi. Dürsoltanjy hem şu güne çenli öz içimde bukup gezdim. Köpçülige ýaýmana dogrusy utandym. Aşaklyk bilen hökümede Degişli edaralara arz üstüne arza goýberdik, arz üstüne arza goýberdik, arzalarymyzyň biri jogaply gelse, biri gyzyňyzyň özi özüni zyňypdyr, özüne kast edipdir diýip, bize diňe şular ýalaky jogaplar gelýär. Biz hiç hili kanagatlananzok, sud bolmasyny isleýän. Jenaýatçylar tutup bize görkezmesini gör adyn familiýasyny nireden kimiň çagalarilginam bilemzok o zatlary bize hiç hili aýtmak bolanok diýip bize aýtmadylar ine meň janymyň ýanýan ýeri aslynda tiktoga internede çykmaly boldum. Özüm ýurt daşynda işläp ýörün. Kamera bar baş kameralar şonda.
Ýok men şübhelenýän şo taýda gyz ýalan sözläp her hile gepler aýtýa welin ýoldaşymyň dosty aýtýa ýokarda näçe sany kamera bar ýalan sözleme biz kameralar bir bir göreris diýýa ol şonda iki eli bilen saçyny ütüp Dyzyna çöküp, Waý, men hemme zady aýdyp berjek diýip, ondan soňam ony soraga äkitýärler. Anha, men hemme zady şo taýy aýdyp berdim, şo taýdan soraň diýýär. Gelneje, Bärde utanmaly adam birinjiden-ä siz däl, sebäbi gyzjagazyň başyna gelen zatlary eden adamlar utanmaly. Gaty gynançly waka, gynansakda Türkmenistanda ine sizä birazjyk jesaret edip gürläp aýdyp berip otyrsyňyz halkymyza näme bolany we şunuň ýaly köp eşitdik bara şu gynansakda köp eşitdik şunuň ýaly wakalaryň bolup geçýänini aý näme edeýin näme diýjegimem bilemok adalatyň arasy galanok Türkmenistanda.
Garamadym jigim kiçjikliginden sowuk sala garamadym men bulara bular üçin köp yhlas etdim men. Düşünýän gelnejem. Bolsa men Amma sen saklanyp bilemok, men saklanyp bilemok. Bulara beren terbiýäm, bular üçin eden yhlasym. Men intek öz TikTogumda şun, men düzüp bilemokän, TikToga düşünemok. Şoň gitjikligindäki düşenje suratlarymyň hemmesini men paýlaşjak, ýöne men düzläp bilemok. Genjem, nasiwüt edilendigin nirden bildiňiz, ekspert raport berenok diýdiňiz-ä? Nädip bildiňiz ony? Birinjiden-ä gepleň hiç taýdam gabat gelenok. Ekspert işe başlandan alty sagat öň öldürilen diýýär. Ol ýanyndakylar welin sekizler töwerekleri özüni aýnadan zyňdy, biz tutup bilmedik diýýär. Ol gözüniň gögi, üçünji etaždan adam ýykylyp ölmeýär. Bolnisa baryp öler, birküç günden ölüp biler, el-aýak döwüler. Ol hiç çileki men ynanamok. Hiç hili gepler gabat gelenok. Diýilýän zatlar. Maňlaýynda maňa görkezmediler, ýöne çapygy yz bar diýdiler. Belki ekspert gan alandyr o taýdan diýdiler, ýöne meň gyzym urlan. Ýüzüne stakan. Ýok, maňlaýdan çapyp gan alanoklar-a gelneje.
Gözüniň aşagynda sinýak bar, boýnunda zatlar bar, sinýaklar bar. Ol olar bara ýykylanda bar, ýykylanda bolanok ol. Öňüne çekeleşipdir bara. Ýok, şony ekspert alyp galanda, morka baranda, şulam şuň elindäki, boýnundaky zatlar diýip berilmezmi? Näme üçin telefonyny berdiler?
Gulagalkasy, tsypoçkasy, boýnundaky gyzyl tsypoçka, gulagalka, hemmesi giden. Paswordyny berdiler, telefonyny berdiler. Telefonynam iki aýdan soň berdiler.
Ekspertiz bolanda, sud bolanda öňürti kameralary, hemme zat injelenmeli. Birinji derejeden garyndaşyna şo taýyn Aşgabatdan biri Trafigi bozaýsyn, ýolda bir zat etse hemme ýerden ýedi ýerden kameradan tapýarlar diýip jenaýaty tapyp bilmeýänlikleri mantyga syganok, akla syganok o zat. Biram Olimpiýa şäherinde, Olimpiýa şäheriniň ýokaryn aşagynda kamera bar. Hemme zady görlen, hemme zat kameralarada seredilen, hemme zatlar diýildi. Bilýän, size berlenok, şony aýtjak bolýan. Bu taýda diňe haram pul oýnaýar. Bilýän size berlenok birinji derejeden garyndaşlaryna görkezlenok belli çotady öldüren adamam gaty uly ýegenleri çatýan bir zat ýa şolaň özi ýada şolaň ýakynlary çatýanlygy üçin özüne degjeklik üçin görkezenoklar pul bilen ýatyrylan bar zat hemme zat haky bar ejesini görmäne we mal dysynda satyn almana da haky bar. Gülälek gelneje başyňyz sag bolsun. Sag boluň doslorymyz sag bolsun. Hemmäňize salam Mawo. Ýa men nemäni sorady aýdasym gelýärdi. Bu ekspertiza ejetde ekspertiza edilen haty bermäne haky ba. Haky ýok hakyň şo ýoldaşymam siz näme üçin bereňzok maňa siz bermeli diýse ýok biz berip bilemzok. Ýok bu
Ýok bu nemäýitýä eta sakryty ulike ýitýä Dürsoltan näme üçin diýsene

Ýok, geçirilýär, ýöne w lýubom sluçy, Dürsoltan, eger adwokat bilen gidip şu ekspertizany ejesiniň, kakasynyň oznykomleniýa bolmana hök man haky bar. Bilýäňmi? Prosta, Ölü hatynam, ölü hatynam Hawa, şol prosta nemeden neme dilýär alýarlar. bärde, neme etýärler-de, şol eden adamyň arkasynda siziň edil aýdyşyňyz ýaly şol prezidentiň bolsun, ministriň bolsun Hökman arkasynda buly bir uly işgär dur, olam rzglaşac etmejek bolup her zat edip bu jenaýady yza çekýärler bilýaňizmi. Ençen abla şeýe benziýa Süleýman wakasyna ýadyňyzdamy oglan ot Aýnen awo berdiler.
Awo hökman şoňa meňzeýä Ine Şo neti çagany men näçe wagt öň gördüm şeýle bir agladym şo çaga sebäbi meňem bir oglum sportsmenda wah wah ejesine kakasyna sabyr bersin diýip bol başyma geldi serediň doganlar meňem başyma geldi. Awo ol Gülälek eje wawo gaty uly neme ajyňyz bar oňada düşünýäs yzy ýarasyn yzy kesilsin şoň üçin diýýän türkmen halky haçan agzybir bolarda Hemme zatlary özleri aýaga galyp şo zat öz hakyny talap etmäni öwrener. E ýene dymmagy dowam etse ine Gülälek gelneje aýdýara meň öz başyma geldi. Hemmämiziňem başymyzda watandaşlar. Gülälek gelnejäniň başyna gelen zat ertir başgasynyňam başyna gelip biler gelip otyram başga görnüşleri bilen gelip otyr. Gelip otyr dürli bolsa gelip otyr Türkmenistanda näçe sany gyz öldürip Şular ýaly gyz aýalana näçe sansa bar. Hiç kim gepläbilenok. Näme bularyň etýän işi diňe türme bilen ugražaýz etýäler bilýäňmi. Basarys öldüreris keseris atarys. Bar edibilýän zady. Hawa. Türkmenistanda diňe bara neme öz elleriniň aşagynda ter dumyş Serdar Berdimuhamedow eşitmedidir öýtýäňmi. Mary prokuraturasy eşitmedimi? Ýurt paýlaşypdyr. Hemme ýeriňkini, hemme ýer eşitdi, hemme, bütin dünýä eşitdi. Toka bara gepläp jogap beribilenoklar. Olar bara diňe näme edibilýär, öz agtyklary bilen Awazada aýlanybilýär, görkezibilýärler özlerini. Ol gün şo Nuryň efirinde men ilkinji gezek şol özüm bara şol efiriň üstünden bardym, ýöne bara şu bir zat gapy açylan ýaly şoňa ylgap girenimi duýman galdym, sebäbi men nädip halk köpçüligine ýetirjegimi bilmän ýördüm-dä.
Ýok, men muny ertir bärde bir kanal nemeden kanalda-da aýdyp geçerin. Näme, gyzjagaz näçenji ýyldy Gülälek gelneje? Güljemal jan iki müň üçünji ýyl ýigrimi ýigrimi ýaşamagyna göni iki aý ýaşamaka ýogaldy Güle Güljemal jigimiz ýo muny bara eşitdirmeli menem häzir elimden hemme gelýän näme pulum serişdäm bar bolsa bütin tanyşlarym bilişlerim bar hemme zady ulanjak men şu wakany ýerde goýmaýan ýani elimden gelen ederin. Diýmek Türkmenistan hökümeti islänok. Ýa o taýdada men watanyma hiç haçan dönüklik etmen watanyma janym gurban ýöne. Dönüklik däl bul Näme eger-de üçin watan zorladylar hökümediň. Näme üçin derrew meň öýüme habar barýar şu günüň ertirligi näme üçin öýüme habar bardy şu gelniň diýýäni dogrymy ýalanmy anykladylar görse hakykat ýene ýapdylar hakykatdanam şo bolupdyr şo zat näme üçin meň ýoldaşyma hiç kim jaň edenok näme üçin yz ýarasyn agam diýenok Diýmeýärler, sebäbi emme zat
Belli açan çagny belli näme bolany. Kanyesne uje belli da bular bara özüni nädip işden syrjagyny bilenok bilýäňmi. Hatçaby ýok beýlekileri görkezýälere başga zatlary indi o ministr aýyrdy güni batdyk muny batdyk görkeziň siz çagany

Diňe öz talabyňy te sorap şular ýalyky zat diýip çy efirlere çyksaň öýüňe adam barýa ugrozary bu ýalyky zatda bolsa hiç haýsy deme iş edibilenok iş edibilenok türkmenistanyň halky. Özem Aşgabatda Olimpiýskiý gorodokda bolan wakadyr bul hemme ýer kamera kameralaryň hiç bir wideosyny zapisyny zadyny hiç kek zaý etmediler we bir ýyl geçdi üstünden Bir ýylyň içinde-de çärede görmediler, sudam bolmady. Ştaýy diýmek gizleýärler watandaşlar, bilip galyň. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi Türkmenistanyň adalat sistemasy çüýrükdigini we günäkärleri gizleýändiklerini habaryňyz bolsun şu wara. Erde ertir bir gün siziň çagaňyzyň, siziň bajyňyzyň başyna gelse şu siziň näme bajyňyz şu Güljemal jigimizin artykmaçdyr edýäňizmi? Hiç hili artykmaç däl. Türkmenistan hökümeti haramzada hökümet. Şonuň üçin göreşmeli, aýaga almaly halk. Soňuna çenli göreşeris. Gülälek gelneje söz berýän menem elimden geleni çenli bu günden başlap eşitdirerin bolýama näme etmeli bolsa etjek menem yz ýarasyn geçmiş olsun siziň ajyňyzy bizem paýlaşýas siziň bilen ýöne elimizden başga sesiňizi eşdirmekden başga hiç zat gelenok azir inşallah çäre görüler
Ýok, bu barada ümsüm oturjakka, bir ýyllap näme ederkäm pikirde gezdim, pikirim ýok bolmady.
Ýok, Güljemal eje, sen boýdaş diýsemem bolýar, gelneje diýsemem bolýar, men özümem aýratyn bir efir çykararyn, aýdaryn bärde-de men daşary ýurtda bolamsoň. Ony aýdaryn ýenede bir neme gepleşik çykaryn aç açan aýdaryn Türkmenistanyň aýdybam gelýär Türkmenistanyň hökümetiniň nähilligini ýenede adamlar sizem agzybir boluň hemmäňiz aýaga galyň biziň bu ýaşajyk çagalamyz ölüp ölüp gitýär zyýansyz bu bir iki sany haramzada üçin biziň çagalamyz özlerini feda etmeliler şoň üçin hemmäňiz aýaga galyp agzybir boluň bir biriňizle uruşmaňda Güljemal jan we Gülälek jan başyň sag bolsun il bar Güljebalyň ömrüni eýleki çagalygyňa bersin Allajan janyňyz sag bolsun başyňyz dik bolsun elimizden gelenini ederis ýenede nýuans bilen nemederis ryzlaşas ederis türkmen sag bol hökümetiniň işläbilmeýändigini. Şu hökümete zatçaky çöz, adalaty görkez, biziňem saňa bolan azajygam bolsa ynamymyz döresin, näçe çagany öldürjek ýene sen, adalatyň ýok. Adalaty diňe biz halk bolup zat ederis, gel Güljemal üçin göreşeliň adamlar, ýüz kyrk üç adam paýlaşyň, her bir hemmämiz bir günde paýlaşsak şu zat köpelip gidýär, heriňizden ýüz adam girsin, ýüz kyrk üç müň adama ýetýär ýene. Tik tokda şul wideony çek çek şul efirden soň. Şu wideony çekemden soňra-da siz şu wideony paýlaşyň, repst ediň, zat ediň i ýutubda-da paýlaşjak. Bul diňe türkmen dilinde, indi iňlis dilinde zada Nýu Ýorkda Taýms Skwerda plakat bar ýörite, şo taýda Güljemalyň suratyny goýup men gerekli zatlary ederin. Ýagny maşynda gerek bolsa reklama ederin iňlis dilinde, ýöne şu zady ýerde goýmarys. Güljemal jigimiziň ganyny ýerde goýmarys. Göreli hany sizler gizlejek boluň bizem görüşjek bolaly hany kim galyp geler. Ýok mundan beýläk gizletmen Talyp jigim gizletmen her gün ýutubda bütin dünýä eşitdireris her gün dünýä eşitdireris arkaýyn boluň gelneje bütin dünýä eşitdireris bular bara pikir edýärler hökümet baý yzlaryna pul bar diýip edenini edip bereris biz siz bara entä garaşyň entä siziň soňuňyz gelýär halk bolup aýak alarys Bokurdaňyzdan ýapyşarys nesip bolsa halk bolup garaşyň entäk entäk bu gowy günleriňiz uje bolly uje bolup geçdi uje ýak bokurdaga çenli gelli siziň edýän adalatsyzyňyz halk uje gorkanok sizden düşünýäňizmi halkyň çekeni uje ýetik ýurt daşynda ölen watandaşlarymyz bar şolar biçäre ölliler size sebäpler siz sebäp bollyňyz şolara Ýurduň içindäki ölüp gidýän adamlar bar, ýurt daşyna çykyp bilmänligi üçin, aeroportdan çykyp bilenoklar şolar. Şol şoňa-da sebäpkär sizler. Adamlar pul berip tap bilmän ýurtdan çykmak üçin özüni asýarlar, kast edýärler. Düýn daži biri ýazýa özümi öldürjek diýä, Türkmenistanda bolup geçen adalatsyzlykdan sebäp. Ine, adamlar çäre tapanoklar, bilenoklar näme bilen eklenjini tapsynlar. Özüňize zülüm etmäň-ow, şulara zülüm etmeli. Olar bize zülüm etýän bolsa, biz olara zülüm etmeli. Çagalaryny ekleýbilmek gaty kyn boldy Türkmenistanyň ýagdaýynda şonuň üçin ene-atalar özleriniň janyna kast etýärler. Edi ekläbilenoklar. Ekläbilenoklar. Bu jenaýatleriň işini hiç haýsyny açybilenok. Hiç haýsy hiç zat edenok. Bular diňe öz nemeleriniň aladasyny etýärler. Şonuň üçin Türkmenistan adamlar, raýdaşlar Türkmenistanyň watandaşlary hemmäňiz agzybir boluň. Hemmäňiz aýaga galyň indi, beýdip otuz ýyllap ýene oturmaly däl. Ýene otuz ýyllap oturyp geplemeli däl. Diňe aýaga galmaly. Salam aleýkum. Waleýkim salam.
Gowmy talyp.
Gowy Allaha şükür gowy özüň. Bilalek başyňyz sag bolsun Allah kuwwat bersin yzy kesilsin. Amin. Spasibo talyp söz beregniň üçin. Sag boluň sag boluň genje sag boluň.
Ýene bir gezek diňe bira iki gözüme güýjüm ýetýä biram ýalbaryp bilýän ýene bir gezek ministrliklere adalat ministrligine ýene bir gezek ýüzlenýän azajyk wyždanyňyz ba bolsa Meň aty Näme boldy? Aty göz ýaşlarym haçan durar? Haçan men gyzymyň ýasyny tutmamy goýaryn?
Ýa gyzyň-a yzyna geljek zady ýok welin nä biliber durdylarmy ony? Aý şol seret bir zat bada Gülälek ýenejäniň gyzy Güljemal Olimpiýa sport şäherjigi bar Olimpiýada Olimpiýskiý garadok taky şu wagtky bilemok jaý boldumy näme şo taýyp barýa Muny ýaş toýuna diýip äkidýär jorasy. Şo taýda üçünji etaždan bu gyzy ýa oklaýarlar, ýa bu gyza bir zat etjek bolup, bu gyz özüni oklaýar, ikisinden biri. Karoçi sebäpkärler azatlykda gezip ýör. Bu gyzyň gözüniň aşagynda sinýak bar. Ondan daşary ekspertiza hiç hili kagyz berenok ekspertizanyň. Kameralar bar, zatlar bar. Jenaýat işi gozgalmady. Bir ýyl geçdi üstünden sudam bolanok. Jenaýatçylar daşyny gezip ýör. Kakasam gitmedik ýeri ýok, kakmadyk gapysy ýok, hiç gerek çäre-de görenoklar. Nä bolan waka şul.
Öz kastyna öz neme edipdir dana. Ol ol Özüne kast edenok, özüne kast edenok gyzym.
Biz ýanyna däläň güler etgenje günä oturýaň.
Ýok, seret dostum. Ýa meselem özüne kast eden Gülälek enje bir munt delilini men berjek. Özüne kast eden bolsa Olimpiýa şäherinde kameralary görkezip bilerdi. Näme üçin kameralary görkezilenok? Näme üçin ekspert dady berilenok? Hadi özüne kast etdi. Özüne kast eden bolsa boýnundaky spoçkasy, gulak kakasy dady näme üçin berilenok? Iň soňunda talyp arada paýlaşdy. Ýok onuň iň soňkuja suraty bar. Gözi gök, urlan, belli. Iň azyndan özüni öldüren bolsa kameralary görkezip bilerler-ä. Dogrudan dostum kameralary nämeçe görkezenok şo taýda biri ýol hereketini bozsa derrew tapylýan ýerde Olimpiýa şäherinde merkeziň özünde Aşgabatda nämeçe kamerany görkezip bilenok hökümet batýandygy üçin özüne degýändigi üçin. Ýok, göni Olimpiýa şäheriň özünde, o taýyň içinde bolan däldir. Göni şoň öz içindäki binalarda bolýar dostum. Men Olimpiýa şäherinde Aziadada-da işledim. Ýokarkysynda-da kamera bar, aşagynda-da bar, binaň girişinde-de bar, her etažda-da bar. Her etaždaky kameranam görkezilenoklar. Ýok, bardyr, oň içinde ýaşaýyş ýoga, o, dostum jan. Ýalan sözlemesene, şo taýda ýaşaýyş bar, meň ýoldaşym Ýaşaýyş aýtdy bar, şo taýda. was, wasmoýyň gapdalynda ýaşaýyş berildi, sportçulara berildi şo taýdaky jaý. Haa, beh. Ol-a bolmandyr ýöne. Kamera käme taýda.
Ine, ine, ýüzüne serediň, gözüne. Şul bolup geçen waka şul, ýüzüne, ine. Bagyşlarsyňyz Gülälä Keleje, ýaraňyza duz sepýän bolyň, ýöne görkezmesek bolmaýar, adamlar görsün şuny.
Iň soňkuja jaýlanmazdan öň pursaty şol. Gülälek geldi diýen örüň ýokdumy taýda.
Wah, men şular üçin ýurt daşyna çykdym. Göni Kajykdanam bu habar geldi. Men, Bular indi öz günlerini görüp bilýärler diýip, gaty arkaýyn gaýtdym işlemäne. Bun ýaly ajy ölüm bardyr öýtmedim başymda.
Ýarasyn, men-ä dizim tutuldy, Zuma.
Hawa şolar ýaly. Eger-de Näme üçin gyzymyň gyzymyň sudy bolmady, gyzyma jenaýatynyň üsti açylmady? Geplesem men Watan dönügi bolýanmy? Ýok, ýok.
Siz Watan dönügi bolaňzok. Hiç gerek. Watan dönügi diýýän adamlar wyždansyz, zalym adamlar. Olar ne musulman, ne kitap, kitaby bar, ne Allahy bar ol adamlaryň. Olar ýaly adamlara üns bermäň. Allatagala Hiç kimi çagasy bilen daže men şolar duşmanlyk edýänem bolsam men şolara daže şu zady dilämok çünki çaga ýitkisi iyn agyr zatdyr ony diýýän adamlar bara bu durmuşda hiç kilik ýapyşýan zady ýokdyr maksatsyz adamlardyr olaryň bar düşünjesi diňe sistema üçin işlemek şoňa hyzmet etmek olar olaryň bähbidi diňe şol öz dünýewi bähbitleri. Olaryň aýdyp otyr, ne kyýamat gününe, ne Allaha ynanýarlar ol adamlar. Şonuň üçin bizler hakymyz hukumyz üçin göreşeli, bize kim näme diýse diýsin, biz Allah üçin edýäs, biz öz watandaşlarymyzyň haky we hukugy üçin etýäs. Biz Gülälek gelnejäniň ganynyň ýerde galmamazlygy, çagasynyň ganynyň ýerde galmamazlygy üçin göreşýäs. Göreşersem soňa çenli. Onuň gapdalyndaky gyzlary çagyrmandyrlarmy? Gyzlaň hemmesem çagyrylan. Bilemok ýene bir gyz bar diýip maglumat berýäler. O gyzy hiç tanamok. Ýöne men öz obadaş gyzymy tanaýan. Başda imosy bady aglap aglap näme bolanyny soradym meni blok etdi. Men onsoň hasam şübhe dörap başlady lýüp bu özümde bir ýörite gurnalandy. Onda günä olarda bolýa. Şolarda günä. Olar gizleýän bolsa.
Güljemaljan sadajady, ýuwaşjady. Birkän bir başynam çarap bilenokdy, şoň üçin kakasy bardy ýanynda. Meň gyzymy äkidip satdylarmy, men bilemok. Men nädip onsoň dymyk gezeýin?
Hany şu taýda molla syrap gelip ýörenler bardy. Aý, ýurdumyz parahat zat diýip molla maňa akyl berýärdiler. Näme diýjek ine şuňa? Şumy siziň ol patyşaňyz boýun bolmaly, hiç hili boýun bolmaly ýaly şul ýaly patyşalar bilen göreşmeli soňuna çenli. Çünki siziň patyşaňyz hiç hili ýurduň halkyň eýesine çykanok. Yzyna çykanok, halkyň aldasyny edenok. Ine size ýene bir şaýat dokazatçy size. Şumy siziň patyşaňyz? Hany siziň patyşaňyz bäş wagt namaz okaýardy? Namazly adam şu zatlara ýol berermi? Erde daşy garyndaşam bolsa şu zatlara ýol bermeýär.
O tiktokda paýlaşanyňyzyň peýdasy ýok diýýä tiktokda paýlaşsak adalat ýok. Garaşyň entäk entäk köp zady bolar. Inşallah garaşyň entäk entäk bul ýaňy bir başlangyç. Öýe bir baraýyn inşallah Allah ýol berse. Eger-de adalat islemeýän bolsaňyz biz onda öz adalatymyzy gözläp başlarys. Ýöne soň daşy ýurtlarda gürlemäň bolýamy? Gat onda daşy ýurtda gürlemäň Türkmenistan hakda, Türkmenistan ýurdumyz eýle beýle diýip haramzada politiklar, haramzada ýalançylar sizler we şu politiklere goldaw bolýanlar. Onda o taýda talyp bara bir ulurak biri bardyr göti ýapylýandyr.
Bärde uly oýunlar gidip otyr dostum seret sebäbi Bular gizläp otyrlar. Ekspertiza kagyzy näme diýmek bilýäň ol bermeýändikleri uje znaçit şolaryň ryzglaşat etmek etmek isleme islänoklar. Znaçit şüpe bar şuň ölümine şonuň üçin.
Ýoldaşym näçe gezek stol ýumruklap gaýtdy näme üçin bereňzok maňa şoň atyn diýip. Bize bermek bolanok bize bermek bolanok. Soňundan nätse-de pylanjy gün gel, pylanjy gün gel, ýolbaşym şo taýda daňylyp-daňylyp oturyp, oturyp, ýok etdirýär özüni, ýok iş ýerinde, ýok. Onda Gülala Kenje iş.
Maratmyradow, Myratgeldi sülçi. Işi gidip oturandyr, üntä berýän däldir-le, bererler.
Bir ýyl garaşdym men, netije bolmady.
Oý, sen ýaňy bolandyr öýtdüm, bagyşlaň, bir ýyl bolupdyr-a. Ýok ýok bir ýyl boldy dostum bir ýyl boldy ýagny. Bir aýdan gowragam Gülälek ýeneje efirlerde çykyp aýdýar içkilik çärede görenoklar. Aýdyp otyrlar diýmek bärde uly oýunlar gidip otyr. Islämok şoňa ynanmak ýöne Belki hakykatdanam prezidentiň garyndaşlarynyň eli bardyr şul işde. Ýagny eger-de şu zatlary gizleýän bolsalar, çünki näme üçin watanyny habarlarynda görkezýärler, näme üçin habarlarda başga zatlary görkezýärler meselem şol Radarda meselem tutuldy zat etdi we parahollar görkezdi näme üçin şol ýalak bolup geçen jenaýatlary telewizorda görkeznoklar nä şony bir soragym jogap berip bilýän mamka berenoklar çünki bilýäler halk ertir sorag berip başlar birek bire bular gizleýäler hakykaty halkdan gizleýäler we näçe gizleselerem hakykat ýüze çykyp otyr.
Garaşsyz diýip edýärler ony. Garaşsyzlykdan az asly ýok dostum ýani dünýede näçe sany garaşsyz ýurt bar hiç ýurtda olara zat ýok ýani garaşsyzlyga degişli däldir bu diýmek sres habar beriş serişdeleri diňe hökümediň propagandasyny döretýärler düýn meselem gurbanguly pih pahyň maşgalasy bilen kolýaska sürüp aýlanyp ýör telewizorda ýarym sagat şony görkezýärler kime gerek şol kolýaskasy görkez ýurtdaky bolup geçen wakalary görkeziň ýalanlap ýörler Watandaşlar wagt geldi uje aýak almaly bizler aýak almasak biziň ýurdumyz elden gidip barýar ertir çagalaram öler Gülälek gelneje çagalaň ölüşi ýalak siziňem çagalaňyz başyna geler zorlarlaram diýmeýiň her kimiň başyna her hili belalar gelip biler men şujagaz Süleýman çaga nähilekler gynandym başda şoň daşowuzly oglanjygyň ýöne men başymda bular ýaly bela bardyr öýtmedim serediň
Hiç kim garaşanok, ýagny hiç kim bilmeýärem ertir başyna näme geljegini. Ýöne biz näme bolsa-da Allatagala diýe Allatagala diýe Kurany Kerimde biz Allany Allah ne menýaýt položeniýe lýudey poka lýudi ne menýaýt sebä. Allatagala adamlaryň durmuşyny üýtgetmeýär eger-de adamlar özi üýtgemese diýe. Şoň üçin bizler üýtgäp başlamaly, özümiz talap edip başlamaly, hakymyzy, hukugymyzy talap etmeli. Bu normalny bir zat. Halk aýaklanmaly watandaşlar. Eger-de Türkmenistan hökümedi halkyň yzyny, öz watandaşyny gorap bilmeýän bolsa, bu diýmek Türkmenistan wlaýsty nelegitimni. Türkmenistan hökümedi işini alyp baryp bilenok. Başga näme diýjek watandaşlar? Ýalňyş zat aýtýanmy men? Eýsere çölde Maýa diýip biri ýazýar. Türk işläp ýören aýallar haramzada diýip. Köp ýerde haramzada kän.
Biz öz-özümize zulm et, zulm etmeli däl, watandaşlar. Bize öz-özümize zulm etmedi e, edenimiz üçin bize şu ýalak ýolbaşçylar zulm etýär. Düşünýäňizmi? Bizler biri-birimize zulm edip otyrys. Bir-birimiziň hakyny iýip otyrys. Şonuň üçin Allah Tagala da biziň başymyza şular ýalak şular ýaly politikalar getirip otyrlar, düşünýäňizmi? Türkmenistanyň prezidenti işini alyp bary bilenok. Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýerine gelip ogluny goýdy, çüýrük sistema dowam etmek üçin. we şu sistema hiç hilek adalaty saglap bilenok Türkmenistanyň içinde. Ine Güle Gülälek Genejäniň gyzy Güljemal ýalak birnäçe birnäçe sanak gyzlar ýok bolup biler düşünýäňizmi? Mundan başga-da. Galkynyş gürlejekmi?
Mundam bir mun.
Kak ýokaryk çykyp gürlejegiňiz barmy şu bolan waka barada. Eý talyp ola bolmanda menä näme diýjegim bilemok.
Koneşno bolmady ýani uje çaňyndan çeňinden çykdy bu zat uje ýani syganok uje bul dert bara adamlaryň uje bokurdagyna geldi düşünýäňmi ýani birinji sapar bolan zat däl bul näçe ýüz sapar Suçlar bolýa bulen bilemizok aýntak biz dostum bilemizok bolup geçýän wakalary. Biz bilemizok bolup geçýän wakalary bilemizok näme bolup ýör ýurtun içinde. Sebäbi aýdyp otyrna telewizorda propagandadan başga zat görkezenoklara.
O propaganda diňe halky oýalamak üçin men şöyle men şöyle gahryman o zatlar syýasatdan zatdan pikir edýän adam däl owola halky pikir edenok. Näçe adamlar öldi menä näçe adamlaň zadyny aýdyp bereýin Baýramally iki müň on üçünji ýylda prezidentiň akranasy kakyp on üç çagany öldürdi şolaň haky nirde bilýän bamy belk Gülälek ýenje bilýändir ýadyňa düşýän bolsa çärede Gresda Baýramally tüwele näme diýip bar şo taýda dört çaga öldi prezidentiň akranasyny kakmagy bilen näçe adam ölmeli o näçe adam aýaga galalyň adamlar muň başga bir ýoly ýok. Hawa hawa daňdan daňdan çärä gelen ölme.
Ay ablam ýarag geldi. Näçe adamlar gitdi öldi ýene näçämiz ölmeli ýurdumyz elden gidip barýa ölüm size gelýänçä garaşmaň biz gideliň şoň üstüne ol bir birden ýok edip dur bizi bizi watansyz zaten goýdy çölüň ortasynda gezip ýören goýun biz şu wagt öz hakymyzy talap edeliň Hany adalat nirde Güljemal janyň zady nirde ýekeje zat açdylarmy bir ýylda adalaty tapmadyk adam indi tapar öýdýäňizmi Akyl bar. Bir ýylyň içinde şu adalaty juda etmedik bir hökümetden ýene siz nämä garaşýaňyz? Aýaga galmakdan muň başga bir ýoly ýok. Başga bir ýoly ýok adamlar. Galalyň aýaga.
Hakymyz hukugymyz üçin. Hany öňki gürleýänler işte arkadagy beýle gülýäl ýurdumyz bar görkeli ýok ine. User gürläýäňem gürlejek diýdiň ýaňy.
Korrupsiýa ýatdy. Men size öňki gepleşiklerimde aýtdym, sen Türkmenistanda puluň bolmasa hiç kim. Adalat pula ýatdy. Adalaty gözlejek bolsaň. Adalat pula ýatdy.
Baýa, baýa bir zat bolanda hemme kim ylgaýar. Garyba bir zat bolanda hiç kim yzyna düşenok. Ine bulam adalat sistemasy.
Garyp däl doganjygym, Hudaýa şükür bäş çagam, alty çagam bardy. Indi dört çagam bolup galdy. Bu günüme-de şükür. Ýöne indi üç derejeli-dä, biz indi üçünji derejeli bolsagam hukugymyz, hakymyz bardyr-a, biz raýat bolsak.
Koneşne, Türkmenistanyň Konstitusiýasy hemme raýatlarynyň gorag astyndadygyny, kanun esasynda adam näme etse-de, nirä barsa-da, o tapawudy ýok, Türkmenistan her bir raýaty kanun esasynda gorag astynda bolmaly ýani hiç kimiň güýç güýç ýeteniňkä bolmaly däl kanun esasynda hemme kim eden etmişine jogap bermeli aýdyber agam. Salowmaleýkim ille işler gowymy sag boluň sylmysyňyz.
Sowa şükür agam sag boluň. Enneje birinjiden a gaty gynanç bildirýän ýagdaýlara men bir gezek ýazypdymam size indi gönümel aýtmaly wagtam geldi agyr ýagdaý hakykatdanam hiç kimiň başyna gelmesin
Men hiç kimem tanamok, goňşy-taýy ýurt daşynda işläp ýörün. Hiç kimiň ýazanyna jogabam beremok, wagtymam ýok. Wagt tapsam ynha derdinişýän, indi men çydap bilemok. Dogrusy, dogry düşüniň, ýüregim agyrýar indi. Haçan ölerkäm diýip gorkýan özüm.
Hawa, muň ýaly zatlar bar-a, geçdigiçe. Diwana bolarmykam diýýän. Hawa, ýyl geçdigiçe bar-a, derdiň Bu dertleriň çuňlaşmasy beter bolýar, ol adamzadyň kalbynyň jümmüşlerine ýyllar boýy aralaşyp gitjek, näme, muny hiç kim hem bu zatlara duçar etmesin, daşrak bolduk. Bolanyň ýagşy bolýn, ýöne geneje başa gelipdir, bul bara ne tolko siziň, tutuş milletiň başyna gelen.

Ýo iminde iminde men bara indi näme gepi Allajan neme görmesin welin gepi başlaňdada bir agyr ýere baranyňda ilki bilen neme soramakdan başlanyşy ýaly başlajak boldum siz ters düşünmäň o zatlara. Size Allajan bara şul başlan göreşiňizde Dogum bersin ilki bilen-ä. Hawa, dözüm bersin, islendik garşylyga çydamana. I güýç-gaýrat bersin, nesip bolsa, bul adalat ýerini tapar. Biz oglanlar bilen hemmämizem siziň gaýgyňyza, o geçirip duran gynanjyňyza, ähli zadyňyza düşünip durus, ýöne ýagdaýlar şoň ýaly. Uje hemme zat boljagy bolan pige ýeten ýagdaýda prosta ol bendäniň ykbaly şuňa gabat geldi indi şol ýagdaýlary üýtgetmeklige siziň gyzyňyz ýaly entäk birnäçe çagalaryň ykballarynyň sebäp bolmagam mümkin. Aglamaýyn mert bolaýyn diýýän ýöne Ferowna Ferowna Hawa oňa wara entäk Hudaý saklasyn hiç kimiň başyna düşmesin welin wara oňa kän adamlaryň neme bolmagy mümkin sebäbi hakykatdanam Ýagdaý ot şo zat, hakykatdanam şu wagt janly ýagdaýda dowam edip duran hadysa. Muňa halkam düşünibem düşünibem dur, ýöne düşünip özüniň düşünjesini aýtmakdan saklanyp duran adamlary düşünip aýtmajak bolup duran, bilgeşleýin aýtmajak bolup duran adamlaryň aýdyp duran ýalan gepleri basyp dur. Rosta bäş sany şagal gürleýär, hemme zady öwüp. Ýüzlerçe sany goýunyň mälemesini basyp dur-da şul. Goýun diýsem men halka neme diýip aýtdygym däl, men türkmen halkyma buýsanyp durun, mysal üçin öz adymdan onuň öňi-soňy bir galksa, Öňünde hiç zadyň durup bilmejeginem, silleriňem, daglaryňam weýran bolup gitjegine men berk ynanýan. Hakykatdanam o jigimiz ýaly entäk başga-da köýüp ýatan arylaryň ählisiniň alynjagyna-da ynanýan. Nesip bolsa hemmesem bolar. Allajan şo ýollara ýeteris. Şu zatlaryň hemmesem ýykylyp soňuna sogan ekiler. Soganam däl, soňy bar edil kakyň yzynyň gurap Ot, toýunlaryň parça-parça ýarylyp, tomuzyň ysyna çydaman, jaýrylyp gidişi ýaly bu sistema-da öň-soň jaýrylyp gider. Taryhda diňe ol şeýtanyň keseklenilen ýeriniň, Käbede keseklenilýän ýeriniň bar bolşy ýaly, bularyňam Taryhda galar, mazaram keseklener entäk bu ýaly adamlaryň. Taryhda galar, işşallah-a. Hemmesem bolar, Genje, adalat ýerini tapar, biz siz bilen. Hemişe ol puly ne tolka bul birine goşulmak ýa-da biriniň gürrüňini etmek däl. Hakyky özüň raýatlygyňa hemem raýatlyk borjuňa düşünýän adam höküminde islendik bir adamyň aýdyp, edip biljek herekedi bul. Mysal üçin men Pylanyny çagyrdyň, pylanyny çagyrmadyň ýa oglanlary çagyryş ediň, etmediň diýilýän gürrüňleriň birine-de Häzir meni özüm aýratyn bir adaty raýat höküminde şu gürrüňi aýdyp biljek. Men hakykatdanam hakymy talap etmäne taýýar. Ony ederinem. Mysal üçin, men ine Türkmenistanyň içinden gürläp otyryn. Ynanyň şuňa. Men taýýar şu zada. Islendik wagtam. Ne meniň duran ýerim hem häzir zaskaýt edip duran bolsalar geläýsinler. Ne men şu zada taýýar. Men mydama-da siziň siz ýalak haryköýerleriň ählisiniň arynyň ýerine düşmeginiň tarapdary, nesip bolsa, bu gözlerimiz şoň ýalak ýagty gelejegi görer. Özümiziň nesillerimize-de ýagty gelejegi galdyrarys. Sizem, şol sanda galan çagalaryňyza gahrymançylyk höküminde şo jigi-jigimiziň taryhyny ýatlarsy diýip men pikir edýän. Ömrümiň ýigrimi bäş ýylyny Watana zähmet etdim. Watanyň goşandyna goşant etdim. Kärende ýerim bardy, potrodym bardy, pagtalar ekdim, bugdaýlar ekdim. Bu nä Watanyma goşant dämi? Näme üçin onsoň men watanyň raýaty bolman öz geplemeli gepim geplemäýin näme üçin adalat islemäýin. Salawmaleýkim Salawmaleýkim Salam jigim bir mut duraýda.
Elimde şo zat gelneje galanam biz siz bilen ýigitler hemmämiz nesip bolsa bolar göreşi goýmalyň goşuljak adamlar bolsada goşulsynlar sanymyzy köpeldeliň biz bara beýdip Özümiz depgil etmäne hiç kim öňünde bergidar däl, hiç kimiň hem depgilemäne haky ýok. Sen şol wezipede oturan oglanlar bardyr. Şolaram ertirki gün bolsa bizçe bolar, bolmasa bizçe-de däl şolar. Oňýalak wezipeden çykan, wezipeden kowlan ýa-da türmä basylyp gidip soň gelen, iliň içinde doly Türkmenistanda dört bolmasa her on adamdan dördüsä bar, dörtden biri bolmasa-da Türmede oturyp gelen ýa-da üstünden iş gozgalan adam boldugy? Öz ýurduňda bu zyndanda oturmak däl, zyndanyň daşynda-da zyndan ýaly boldy hakykatdan hem. Şonuň üçin gelneje berk duruň, eger-de bir zat bolsa mydama halkyň içinde taýýar oglanlar bardyr, biz hemmämizem taýýar, ony oglanlaryň hem käbiri Bilýänler bardyr. Nesip bolsa hemme zat bolar ýöne göreşi dowam edeliň. Hemmäňize öz adymdan çagyryş hemem size ullakan gaýrat dileýän. Köp sag boluň. Sag bol agam hoş Allah razy bolsun aýdan söziň üçin inşallah. Sag bol sag bol bize dogry düşüneniň üçin minnetdarlygym bildirýän.
Brodýaga aýtjak zadyň barmy.

Adalatsyzlyk bolany üçin hem Gülälek gelneje çykyp bärde adalat gözleýär. Bizem bolsa adalatyň temelli temelli etmegini üçin soňa çenli göreşeris. Biz öz watanymyzdan aýrylyk diýip, ýurt daşyna diýip pikir etmesinler. Biz watanymyzy hiç haçan ýatdan çykarmaýarys we watanymyzyň şolar ýaly ganhor diktatorlaryň eline goýmarys. Halkymyz üçin soňuna çenli göreşeris we sizden hem haýyş etjek zadym birinjilik bilen Allaha doga dileg ediň ikinjilik bilen hem her kim öz elinden gelýän zadyny etsin garynja mysaly Ibrahim pygamberi oda zynan wagtlary garynja arkasynda suw damjasy äkidip barýan eken we şony garynjadan soran ekenler nirä barýaň diýse aňyrda pygamber Ibrahim pygamberi diýe ýakjak bolýarlar diýe oduň içine zyňjak bolýarlar Şu suw bilen şo taýyk barýan diýýär. Näme şu suw bilen öçürjek bolýaňmy diýende, garynja diýýär, Meniň elimden gelýäni şul diýýär. Allatagala kyýamat günde menden sorar diýýär, Näme etdiň diýýär. Pygamberi ýakan wagtlary menem diýýär, aýdaryn diýýär, Şo men bar elimden gelýäni etdim, başga zady elimden gelenokdy diýip. Bizem öz elimizden geleni edeliň, Bizler Hak üçin, Allah üçin edeliň. Inşallah Allah Tagala-da biziň eden zadymyz üçin bizi ýalkar. Biziňem başymyza nesip bolsa adalatly, ynsaply, merhemetli bir patyşa geler ýurdumyz üçin. Eger-de o patyşa adalatly bolmajak bolsa, ynsaply bolmajak bolsa, biz onda öz patyşamyzy özümiz saýlarys. Ýöne ondan öň aýaga galyp, aýaga galarys inşallah hemmämiz halk bolup. Serediň men şu taýda sizi çagyryş edemo aýak alyň diýip. Inşallah menem barjak Türkmenistana. Men barýan Türkmenistana. Ýani bu sözümde hiç kile symnýowatsiýa etmäň. Ýokarynda Allah bar. Barjakdyryn. Ýalňyz birazjyk wagt gerek. Biz güýçlenmeli. Güýçlenmesek özümizi şolaň eline berip bilmeýäs. Güýçlenmeli we şonda barmaly. Uje halk bilmeli şto biz uje diri bokurdaga çenli ýetdi. Şondan soň o ýerde hakykatan hem eger-de geljegimizi pikirlenýän bolsak, eger-de watanymyzyň gülläp ösmegini isleýän bolsak, onda bizler bul üýtgeşmeni etmeli. Çünki Türkmenistan hökümeti isleýän kanuny çykaryp otyrlar biziň garşymyza we biziňem bu da sesimizi çykarmadygymyz üçin mundanam beter kanunlar çykarýarlar we ölümler gelip otyr. Bul ende diňe bilinýän taraby bilmeýänlerem bar. Her hili çäklendirmeler edip otyrlar. Bul adamy bu dünýädäki bir adamyň iň uly zady azatlygy erkinligidir. We şol erkinligi biziň elimizden aldylar watandaşlar. Şo erkinligimiz üçin göreşmeli. Dogry aýtýaň jigim.
Azatlygymyzam ýok, erkinligimizem ýok biziň. Azatlygymyz üçin, erkinligimiz üçin göreşmeli we şolary kanun esasynda halkyň öňüne çykaryp jogapkärçilige çekmeli. Gurbanguly Berdimuhamedow we şoňa degişli şaýkalary kim bar bolsa şolaryň içinde eger-de kim şolar hökümet Türkmenistanyň halkyny jenaýat iş eden bolsalar, Türkmenistanyň hökümetinden, kaznasyndan bikanun pul alyp ogurlan bolsalar, Ýa-da peýdalanan bolsalar hyýanatly, şolar hemmesi kanun esasynda jogap bermeli. Ine, watandaşlar, biziň etmeli zadymyz şul. Şonuň üçin geliň bileleşeliň, agzybir boluň, gollaň, sabyr ediň, diňläň. Ýagny, ynanyň bize, bu ýola biz ynananlar bilen çykmaly. Size biz bir zada mejbur etjek bolamzok, mejbur bolan adamlar bilen däl-de, bize ynanan adamlar bilen çykmaly. Bizi tanaýaňyz, görýäňiz, şul efirde Postoýany çykýas gürleýäs ýüzümem açýan zadam etýän hiç zatdan gorkamok çünki men hak tarapynda hak tarapynda bolanym üçinem soňa çenli göreşjek sizem göreşmäne çagyrýan illeçler wideo çekiň Gülälek gelnejäniň gyzy Güljemal hakda wideolaryny suratlaryny soraň menden men size oklajak paýlaşyň şoň wideolaryny tik tokda gürläň zat ediň gaýrat ediň ýöne o zat etmäň kenardan geçmäň haýyş edýän.
Adamlar gaty maňzyňa batýa diýýän sözleň gaty maňzyňa batýa adamlar bir gijejik ýatyp pikir ediň ýurdumyzyň azatlygymyzyň garaşsyzlygymyzyň ýoklugy barada biz ýaly döwlet biz ýaly ýurt barmy şeýdip ýören
adamlar gorkyň ajaly peýdasy ýok gürläň gürläň Gazansak nämäni gazanjaklygymyzy pikir ediň, adalaty pikir edýäs, pikir ediň, näl gowy ýurdumyzy pikir ediň. Mesine garaşmaň. Bir zadyň başyňyza gelmesine garaşmaň adamlar, gürläň her kim wideo paýlaşsyn, bilýän hakykatlaryny paýlaşsyn. Ýüzde togsan dokuzyňyz bilýäňiz zaten şu hakykatlary. Bir gün geler o gün, o güne sabyr ediň. Şoňa çenli haýyş sizden, paýlaşyň, bilýänligiňizi gorkman aýdyň. Gorkyň rajala peýdasy ýok, adamlar. Watan biziňki, ýurt biziňki, çagalamyz biziňki, nesil biziňki, o topraklar biziňki, Berdimuhamedowyňky däl, ol kellesine görä adalat edýärler. Birini öldürýärler, üstüni Ýurt ýapýarlar. biziňki, Edeni Watan edýärler, biziňki, gurjaklap Türkmenistan oýnaýarlar. döwlet biziňki. Halkyň zady ol. Ýegenleriňki Gurbangulyň ýurdy däl ol, biziň ýurdumyz ol.
Hawa, Gurbanguly ol Meni tana, öz meni tanaýan bar, belki obadaşlarym, belki Baýramalyň halky, kim meni tanaýan bolsa, men ömrüme Pahyryň ýanyna duran, garybyň ýanyna duran gelindirin. Adalata aga ak, gara gara diýýän gelin men. Men hiç haçan ýalan sözi halamogam. Adalat isläp gezen aýal men ömrüme. Ýalana ýalan, dogra dogry diýip gezen aýal men ömrüme.
Şo gorkýanyz üçin basýarlar arkaýyn boluň. Gorkmasaňyz bara eger hemmämiz çyksak hiç de adam bolmaýardy gaty arkaýyn boluň. Gork gorkyň ajele paýdasy ýok. Gorkan adam her gün öler ýöne mert adam bir sapar öler ýatdan çykarmaň. Bul zalymlar firawunlar bular. Bular firawunlar firawunyň edýän zatlaryny edip otyrlar. Bizi dinsiz goýdular, imansyz goýdular, aç goýdular, hossarsyz goýdular. Ine, bular eden zatlary şular. Näçe sany musulman adamlar otyr bilýäňizmi türmede, watandaşlar? Musulman adamlary basyp otyrlar türmede. Adalat gözläp ýören adamlar ýurt daşynda Türkmenistanyň içine şular gülälek gidip gürläp biler etýäňizmi şu zatlary? Bul Türkmenistan üçin efire çyksa göni öýüne gelýärler. Göni alyp gidýärler şony. Şonuň üçin çünki adalat ýok Türkmenistanda. Bul waka gaýtalanmamagy üçin biz göreşmeli öňüni almaly watandaşlar Allanyň kömegi bilen. Koneşna Allanyň beren ömrüni ýaşar her adam ýöne Allah Tagalada diýer biz siziň kaderinizi siziň çabanyza göre belirtmişizdir. Biz siziň kadyryňyzy diýä ykbalyňyzy öz edýän ýoluňyza görä çyzandyrys diýýär Allatagala. Şonuň üçin geliň ykbalymyzy gowy edeliň watandaşlar. Halkymyz üçin göreşeliň watanymyz üçin göreşeliň. Gaýrat ediň. Diňe meňe gerekýär şu zat. Hemmämizem etmeli şu zady birazjyk ýüregiňiz bolsun birazjyk wyždanyňyz bolsun. Şolar ýaly.
Gelejegimiz hakda oýlanmaly, çagalaň gelejegi hakda oýlanmaly. Näme üçin yzyňa gitmediň diýenler, meň dört sany çagam bar, olaň zehinlerini köýdürmezligim üçin geldim şu taýyk işlemäne men. Intek olar kiçiräk, öňüniň aladasyny etmek üçin geldim men şu taýlary. Ýurdum ýurt bolýan bolsa, hemmesi hemmämize deň derejeli iş bolýan bolsa, men geljek ýaly daşary ýurt döwletlerine işlemäne mejbur gaýtdym men.
Aleýkum salam.
Inşallata nirde bolsamam gyzymyň ganyny ýerde goýman inşallata o dünýä zat galmaz. Ine Güljemal jigimiziň serediň bu owdanja gyz bol entäk ýigrimi ýaşynda dünýä entäk bir atelýe açasy gelýärdi tikinçi bolasy gelýärdi atelýe ofis açyp

Arzuwyny ogurladylar. Hiç biriňiziň başyna gelmesin, hiç biriňiziň.
Inşallasa özüm Türkmenistana baran arzuwlarym bar. Inşallasa baýram alan Güljemal tikinçilik öýi diýip inşallasa seýe açaryn. Gyzymyň ýetmedik arzuwlaryny özüm dörederin inşallasa.
Inşallah bizem kömek ederis Gülälek gelneje inşallah Allah ýol berse biz siziň ýanyňyzadyrys men bu sözi ýönekeý aýdamok men soňa çenli Mazlumyň ýanyna Aglaýan adamyň, gynanýan, kösenýän adamyň ýanynda bolaryn. Ömrüm soňuna çenli Allatagala maňa güýç bersin, kuwwat bersin. Soňuna çenli bolaryn, ýani hiç haçan men güýçlüň ýanynda bolmadym şu wagta çenli. Diňe mazlumyň ýanynda boldum ömrüm ötinçäm hem, çünki özümem mazlum bolup gördüm. Mazlum bolan adamyň hakyndan diňe mazlum bolan adam düşüner. Düşünýäňmi? Dogry aýtýaň, dogry aýtýaň, gaty dogry aýtýaň.
Bu waka diňe düşünen adamlar biler. Eger-de ýakynyndan birini ýitiren bolsa, zaýdan bolsa şol adamlar biler. Gaýdyp adamlar bilmeýär başga adamlar. Çünki bu duýgy hemme kime tanyş däldir. Ýöne bu duýgy bilen bir gezek tanyşan adam bütin ömrüne duçar bolýar, ýüreginde galýar şu duýgy diýýär. Düşünýäňizmi? Bu ýaman erbet duýgydyr. Meniň öz aýal doganym men kiçikäkäm ýogaldy. Men ýany şoňam ölümine sebäpkär bolan adamlar bar. Men bir ýaşymdaka meniň öz aýal doganym, radnoý doganym bardy. Men kakam öz gyzyny ýitiren adam, men bilýän şu ýitkiniň nämedigini, ýani kakamyň gürleýşinden zadyndan bilýän, düşünýäňmi ýani.
Wah bu ýüreklerimizde baky ýara, ölünçäk bu ýaramyz bitmez biziň.
Hawa. Adalat üçin watandaşlar, adalat. Maňa ýazyň TikTokda wideo ugratjak. Men häzir efirden soň wideo çekjek. Gaty agyr wideo bolar. Ýöne şu wideony paýlaşmagyňyzy haýyş edýän. Repost ediň, laýk basyň. Görsünler wara, sizem şu tarapda, şu tarapdadyňyzy.
Iň bolmanda ýurtda adalat ýoklugyny görsünler. Görsünler howa, bilsinler, halk bilsin. Öwýän öwýän hökümetleri Allah belaňyzy bersin bermesin deýin bara şu ýalan ýalançy şaýatlyk edip ýörenler. Şolar ýaly. Bolýa Gülälek gelneje. Allah size sabyr bersin inşallah dowam eder. Men size söz berýän, aýdyşym Hormat ýaly soňuna edenler çenli ýaly görüşeris. Bun ýaly zatlara garaşamokdym. Hormatyň üçin gaty sag bol jigim. Alla sizden müň kere razy bolsun. Amin amin.
Alla tagala hakykaty tarap bolýanlary hemme kişi. Gyzyl bolsun halkyma etýän kömekleň ýagşylyklaň Allajan on esse gaýtaryp bersin size. Amin amin amin. Watandaşlar sag boluň şu da gelip like basýaňyz. Işläp ýöresemem sençe bolup bilmenem bolup bilmezlerem. Alla ýaryň bolsun. Allaň Allajan kömek etsin saňa. Amin ählimize. Sag boluň hormatly ildeşler hakykaty bilip hakykat üçin göreşýän ildeşlerimiz Allah Tagala bizi kyýamat gününde öz kölegesi astynda etsin wara Allah Tagala bizi bagyşlasyn. Hormatly ildeşler. Ýalançy, ýalançylara, ýalançy şaýatlyk edýänlere, olary Men Hudaýa tabşyrýan, çünki olar Güljemal ýalak jigimiziň, ondan başga-da näçe sany jigimiziň hakyna girýärler, ýalançy şaýatlyk edip, hakykatyň üstüni örtýärler. Käfir diýip nämä diýilýär, bilýäňizmi? Käfir diýip, Allaha ynanýan adama däl, ynanmaýan adama däl, käfir diýip, hakykaty bilip, hakykaty gizleýän adamlara diýilýär. Şonuň üçin, Bilip goýuň şo zatlary. A özüňize gowy serediň inşallah wideo çek çek wideonam paýlaşyň. Mundan başgada aýdyşym ýaly bir aýyň içinde hemme dilde iňlis dilinde hemme başga dillerde etjekdirin. Türkmenistan hökümedi siz eýerde işlemeýän bolsaňyz biz onda siziň ýeriňize işläris. Sag boluň. Esselamu aleykum rahmatullah berekatuh. Sag bol jigim ömrüň bolsun. Sag boluň.